Сәяхәтче сүзләр Рус һәм төрки телләр арасында озак гасырлар дәвам итеп килә торган үзара сүзләр алмашу процессы хуҗалык көнкүрешнең бик күп өлкәләренә карый. Шул исәптән рус теленең лексик составында юл-сәфәр йөрү, йөк күчерү, төрле транспорт чаралары белән бәйләнгән тарихи аерылмалар да байтак исәпләнә. Менә аларның кайберләре. Аргиш яки Аргыш. Архангельск өлкәсендә яшәүче руслар телендә бу сүз боланнар олавы, ягъни боланнар җигелгән чаналар дигәнне аңлата. Арьюш, Аргис кебек формаларда ул зыряннар, коряклар һәм башка кайбер төньяк халыклары телләрендә дә очрый. Шагыйрь Демьян Фәтхый аны үзенең Алтын тайга трагедиясе исемле поэмасында түбәндәгечә куллана. Кояш Байкал аша Европага китә, Бодайбуда урынбасар ай кала. Аймеканнан килгән якут салкыны Аргиш булып йөри тайгада. Шушы юллардан соң шагыйрь Аргиш төньяк халыкларында махсус күчеп йөрү дигән аңлатма биреп үтә. Беренче карашка бу шигъри йөзектә безнең телебезгә чит телдәге сүз килеп кергән кебек күренә. Хәлбуки, чынлыкта эш болай тормый. Биредә без бик борынгы төрки сүзнең телләрдән телләргә күчә-күчә, озак сәяхәт итеп йөргәннән соң яңадан үз телебезгә әйләнеп кайту факты белән очрашабыз. Кәрван, олау мәгънәсендәге аргиш сүзе, әле 732 нче елда ук, ягъни моннан 1200 ел чамасы элек, Күлтәгин каһарман хөрмәтенә ташка язып калдырылган төркичә ядкарьлектә дә очрый. Элекке заманнарда бу сүз безнең Идел буйларында да киң билгеле булган. Әйтик, аның Болгар шәһәренә багышланган борынгы бер тарихи җыр текстында теркәлеп калуы нәкъ әнә шул хакта сөйли. Хәзер шул әсәрдән сез тыңлап үтәчәк өзектә комаш, ягъни комач, тукыма төялгән күп санлы кәрван һәм олауларның Шәһри Болгар базарына килүләре турында сүз бара.

Кыз ягындагы туйга егет ягыннан яисә егет йортындагы туйга кыз ягыннан килә торган парлы кунакларны аргышлар дип атыйлар. Көнбатыш Себер татарлары телендә арба яки чана тәртәсен аңлата торган арыш агаң сүзләре дә бар. Боларның да аргыш сүзе белән бәйләнгән булуы ихтимал. Арба, араба. Бу атамалар рус теленең көньяк сөйләшләрендә дүрт яки ике тәгәрмәчле арбаны белдерәләр. Шушы ике фонетик вариантта аларның күпчелек төрки телләрдә очратырга мөмкин. Араба сүзе 1303 нче елда төзелгән кыпчак теле ядкяре Кодекс Куманикуста да бар. Анда мондый бер табышмак тексты китерелә, Араба шак! таш араба шак итеп төште. Ул тәвә. Казанки. Биек артлы тирән чана. Рус теленең кайбер сүзләрендә ул татарский сани дип татала. Исеме Казан шәһәре исеменнән алынган. Чана турында сүз чыккач, рус телендәге сани сүзенең төркичә чанадан үзгәргән алынма икәнлеген дә әйтеп үтәргә кирәк. Транспорт чараларыннан тагын каек, тарантас, кибитка кебек атамалар да төрки атамалар булып талар. Кочевать, күчмә тормыш алып бару, бер тору урыныннан икенчесенә күченү. Кочевники, күчмә халыклар. Бу алынманың нигезен тәшкил итүче күчү сүзе бик күп төрки телләрдә бар. Әмма күренекле тюрколог Дмитриев фикеренчә, Рус теленә ул Днепр, Кара диңгез, Урал буйларында яшәгән төркиләр аша кергән булырга тиеш. Борынгы төрки телдә күч сүзе күчмә тормыш алып баручы илне, ыру-кабиләне, аның мал-мөлкәтләрен аңлаткан. Йосыф Баласагунинның 1069-1070 нче елларда язылган Котадгу бийлик, бәхетле булу белеме исемле поэмасында ил-ыру башлыгына киңәш төсендә Күчеңне үзеңнән алда җибәр, дигән афоризм да китерелә. Күч бер урыннан икенче урынга күчкәндә, йөк төялгән күп санлы олаулар, хисапсыз-сансыз мал-туарлар елга кебек берөзлексез агылып торган. Шуңа күрә дә борынгы бер татар табышмагында елганы сурәтләү өчен күч метафорасы кулланылган. Олы юлдан күч килә. Иртә чыккан кич килә. Үр яратмый әйләнә. Арты өзелми бәйләнә. Барабуз, барабыз. Бу сүзләр элегрәк Казанда яшәүче руслар һәм татарлар арасында киң кулланылыш табылган. Болай дип кыш көне авылдан килеп, шәһәр урамнарында артсыз чана җигелгән ат белән кеше ташып йөрүчеләрне атаганнар. Чөнки алар пассажирларны барабыз, барабыз дип кычкырып чакыра торган булганнар. Бу атама Халый Такташ әсәрләрендә дә очрый. Мәсәлән, Тик чаттагы бабай барабызның бик үк әйбәт түгел тормышы. Һәр көн таңнан алып кичкә кадәр салкын урам торган урнысы. Яки Урам. Урамда барабызлар йөри буранда. Ямщик. Ям чабучы, ямчы, ямщик. Бу тарихи атаманың нигезендә борынгы ял сүзе ята. Ял яки ял өе дип элек ерак юлга чыккан кешеләрнең атларын алмаштыру өчен билгеләнгән почта станциясен атаганнар. Ял татар теле аша рус теленә кергән дип санала. Борынгы рус телендә ул әле 1267 нче елда ук билгеле булган. Русларда шушы ук тамырдан ясалган ялищина сүзе дә бар. Монысы ям чабу, атлы почта йөретү яки ям чабу йөкләмәсе дигән мәгънәләрдә кулланылган. Татар телендә ям сүзен билгеле бер һөнәр кешесен белдерүче че кушымчасы ялганып, ямчы атамасы ясалган. Мондый кешеләрне ямчы кол, ямчы кол дип тә йөрткәннәр булса кирәк, чөнки борынгы бер мәкальдә шундый атама сакланган. Яңгыр белмәс ямчыгыл. Ям юлында ям чапкан. Ялгыз йөргән юлаучы Ям юлында ял тапкан.